Nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial, na lamina vaovao maneran-tany, lamina vaovao maneran-tany, fizarana faharoa. Krizy ara-bola, krizy ara-tsakafo, ady, daroka baomba, terrorisme, onja tsy fanta-piaviana, aretina tsy fanta-piaviana, entona tsy mazava eny amin'ny rivotra, fahasimban'ny tontolo iainana, loza voajanahary mahery vaika mifanesy, fikarohana siantifika mampieritreritra, fiainam-pianakaviana rava, homosexualité na fivadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy, fikambanana miafina, fanjakana tsy hita maso, puce électronique. Tonga tonga ho azy ve izany rehetra izany? Sa iza no ambadik'izany rehetra izany? Inona no tanjona? Hisy fitsaharana ve izany rehetra izany? Vahaolana ve ny nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany? Fikambanana miafina, fanjakana tsy hita maso, puce électronique, inona daholo izany rehetra izany? Eny ary, manakory aby daholo ary tsika rehetra, dia mbola faly miarahaba antsika rehetra izay mbola vonona hanaraka an'izao fizarana faharoa izao. Deux mille douze, deux mille douze, deux mille douze. Na roa ambin'ny folo sy roa arivo, taona malaza, satria dia vao maresaka amin'izao fotoana izao fa amin'ity taona roa ambin'ny folo sy roa arivo ity hono ny fara andro, ary mananontanona any koa ny ady lehibe fahatelo amin'izao fotoana izao na ny troisième guerre mondiale. Ka ireo lohahevitra roa lehibe ireo an, izany hoe ny fara-andro sy ny ady lehibe fahatelo dia anisan'ny lohahevitra hojerevantsika mandritra an'ity fizarana faharoa ity. Nefa mialohan'izay izany an, dia tsara raha fintinina aloha ny fizarana voalohany an, ary hozavaina haingana malakilaky koa momba ny franc maçon sy ny illuminati izany. Nouvel ordre mondial izay nadika hoe lamina vaovao maneran-tany no niresahana teto ary ny hevitra ambadik'izany hoy ireo mpandinika dia ny fametrahana fanjakana tokana maneran-tany ka ao anatin'izany fanjakana tokana maneran-tany izany dia iray ny tafika hono, iray ny vola, iray ny toekarena ary iray koa ny fivavahana. Raha ny filazan'ireo izay mivoy ena azy dia hoe vahaolana hono izy ity amin'izao korontana rehetra misy maneran-tany izao fa ireo mpandinika kosa dia mahita fa tetika ihany izy io izany hifehezana ny mponina rehetra maneran-tany sy ny loharanon-karena misy eto amin'ity planeta tany ity izany ireo harena voajanahary sy ireo harena an-kibon'ny tany ary indrindra indrindra fa ny pétrole izany. Ireo tena mivoy an'ny nouvel ordre mondial moa izany dia ireo mpanankarembe indrindra maneran-tany, multimilliardaires, manana orinasa misandrahaka maneran-tany na multinationales izany ary noho izany tanjany ara-bola izany dia manana fahefana ara-politika koa izy ireo. Izy ireo dia vitsy an'isa ary tsy miseho mivantana. Nefa dia toa lasa saribakoly am-pelatanan'izy ireo ny ankamaroan'ireo mpitondra fanjakana maneran-tany, hanatanteraka ny baikony sy hiaro ny tombontsoany fa tsy hiaro ny tombontsoan'ireo maro an'isa izay nifidy an'ireo mpitondra fanjakana ireo. Izay moa no nilazantsika hoe miroso tsikelikely mankany amin'ny fanafoanana ny demokrasia koa ny fametrahan'ny nouvel ordre mondial. Ka izay rehetra izay no nahatonga an'izy ireo nantsoina hoe fanjakana tsy hita maso na hoe lehiben'izao tontolo izao na maître du monde. Antsoina hoe illuminati koa izy ireo izay avy amin'ny teny hoe illuminer izany satria izy ireo dia nahazo fahalalana miafina sy fahazavan-tsaina manokana izany avy amin'i Satana sy Losifera. Ny teny hoe Losifera tokoa mantsy na Lucifer dia avy amin'ny teny latinina hoe lux. sy ferre zany izay midika hoe porteur de la lumière na hoe ilay mpitondra hazavana ka ireto lehibehan'izao tontolo izao ireto dia manompo an'i satana sy lucifera ao anatin'ireo atao hoe fikambanana miafina na société secrète ary ny franc maçon sy ny illuminati no anisan'ny matanjaka indrindra amin'izany fikambanana izany. Zay zany an famintinana an'iny fizarana voalohany iny fa izao an eto Madagasikara dia tsara fantatr'tsika fa misy franc maçon koa eto ary mety hifanena amin'ny iray amin'izy ireny tsika ka mety hilaza izy hoe lainga daholo zany rehetra zany, ny antony zany an dia arak'izao manaraka izao. Ireo illuminati niresahantsika teo aloha ireo zany an dia miparitaka any anatin'ireo fikambanana miafina rehetra any. Ary anisan'ny nidiran'izy ireo ny franc-maçon. Misy grade telo amby telopolo ny ao anatin'ny fram fikambanana franc-maçon ao dia ireo illuminati zany dia tsy hita aty amin'ny grade ambanimbany aty mihitsy fa eo amin'ny grade faharoapolo miakatra zany no manomboka misy an-dry zareo ka manomboka eo amin'ny grade faharoapolo eo zany an dia mifangaro ireo franc-maçon sy illuminati zany ka manomboka eo amin'io grade faharoapolo io zany an ireo mpikambana franc-maçon sy illuminati no tafiditra lalina amin'ny fanompoana an'i Satana sy amin'ny fanaovana magie noire zany. Ka mahatonga amin'ireo franc maçon miresaka amintsika ireo zany hoe lainga daholo izany rehetra izany dia satria izy ireo ilay aty amin'ilay grade ambany zany izay tsy mahalala ny tanjona miafin'ny fikambanana akory ary izany illuminati izany ary dia tsy fantany ary ny fahalalany amin'ny fikambanana franc maçon ary dia hoe mpanao asa soa ary nampiasain'ny fikambanana indrindra izy ireny zany Mba naharitsaronana ny zava-miafin'ny fikambanana izany, ka manomboka eto izany raha miresaka Illuminati tsika dia efa ao anatin'izay ny franc-maçon, ka raha hijery an'ity symbole an-dRareo Illuminati ity izany tsika dia ohatran'izao ny fepetrany izany, mizara roa izy io ka misy an'ilay tapany ambony izany izay misy maso didinina hazavana izany, Ka io tapany ambony io zany dia mampiseho an-dry zareo le lazaintsika hoe illuminé teo, ary io maso io hono dia mason'i Losifera izay manome an-dry zareo le fahalalana miafina sy le fahazavan-tsaina manokana izany ary mahita an'izay zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao, ny tapany ambany kosa dia sarina biriky mirafidrafitra zany dia mampiseho zany antsika sarambabem-bahoaka. Izay toy ny brics izany ka tsy afaka hiteny fa rafitry ry zareo araka izay hitiavany azy. Izay moa maha maçon an-dry zareo izany. Ka isika izany ilay jamba tsy mahalala n'inon'inona fa manaiky fotsiny izay zavatra mitranga retraretra. Marihana fa io symbole an-dry zareo Illuminati io dia hita ao anatin'ny vola dolara amerikana ary manazava izany indrindra ity rangahy ity. Ici nous avons l'oeil de la connaissance au sommet de la pyramide mais il est séparé du corps de l'édifice.

Novus Ordo Seclorum, izany hoe Nouvel Ordre du Siècle, na mbola azo adika ihany koa hoe Nouvel Ordre Mondial izany ilay resahantsika io. Hita ao amin'io symbole io ihany koa ny soratra hoe Anuit Coeptis, araka io hitantsika eo amin'ny sary io. Raha adika teny frantsay dia hoe Notre projet sera couronné de succès. Azo adika hoe hahomby tokoa ny tetikasantsika. Misy tarehimarika chiffres romains koa eo ambany eo, MDCCLXXVI. Io tarehimarika io eo ambany indrindra io.

Dia tamin'io taona mille sept cent soixante seize io ihany na enina amby fitopolo sy fitonjato sy arivo io koa nefa izany no nanambarana ny fahaleovantenan'ny firenena Etats-Unis voalohany tamin'ny quatre juillet izany mille sept cent soixante seize izay zanatany anglisy taloha. Misongadina amin'izany rehetra izany moa izany fa mifangaro amin'ny asa maizina tokoa ny fifampitondrana ara-politika sy ara-toekarena eto amin'ity izao tontolo izao ity. Manamafy izany indrindra ity fivorian-dry zareo lehibe an'izao tontolo izao ity, izay fivoriana handinihana ny lafiny ara-toekarena nefa dia natao tao Montebello izay toerana misy an'i fasan'i Louis Joseph Papineau. izay franc maçon sady illuminatiste zany, ka ny antony moa zany a de satria rehefa aorianan'ny fivoriana de mankeo amin'io fasana io zany dry zareo, manao ny fombafomba satanika rehetra hanoloana an'ireo mpikambana illuminati izay noroahana na nipoahan'ny fahafatesana nandritra ny fotoana fiasany. Six. Et ça, ça se passait à deux pas d'ici, à Montebello. Vous savez pourquoi à Montebello? Pourquoi?

Jereo ange ity sarin'i Louis Joseph Papineau ity, izay franc-maçons illuminatistes matanjaka be izany e! Jereo ny volony an, izay miendrika pyramide, fa io mihitsy izany no nampitain'i drareo ary lasa lamaodin'ny tanora maro be amin'izao fotoana. Fa ahoana indray kosa ary ny amin'ity hoe deux mille douze hono no fara-andro? Samy milaza mahita an'izy ity daholo io, na ny calendrier Maya izany na ny oracle sinoa na ny ordinatera. C'est une apocalypse annoncée par le calendrier Maya.

Na Jesosy Kristy ara dia nilaza hoe na izy tenany ara tsy mahafantatra ny efin'izany andro izany fa ny Ray ihany no mahafantatra hoy izy. Ny zavatra mampiahiahy kosa anefa dia ny hoe inona indray ara no konokononin-dry zareo i Franc Maçon sy Illuminati amin'ity taona roa ambin'ny folo sy roa arivo ity. Feno iraika ambin'ny folo taona tamin'ity tokoa mantsy ny ny onze septembre deux mille un izay nitrangana loza mahatsiravina tao New York City tao World Trade Center ao Etats Unis d'Amerique izany. Nirodana tamin'izany ireto tranobe anankiroa ireto, nanjerana avion anankiroa ary nahafatesana olona telo arivo izany. Nanao fanambarana avy hatrany ny filoha amerikana George Bush tamin'izany fotoana izany fa asa fampihorohoroana izao izay nataon'ny fikambanana Al-Qaida izay tarihan'i Andriamatoa Ben Laden. Nisy mpandinika indray nefa nilaza fa ry zareo franc-maçon sy illuminati indray no ao ambadik'izao raharaha izao ary anisany amin'izany ny filoha George Bush. Ao aoriana kely dia ho hitantsika ny porofo hamendri-drareo amin'izany, ary ho hitantsika amin'izany koa fa ry zareo franc-maçons sy illuminati ireto dia tena tia an'ity tarehimarika iraika ambin'ny folo ity mihitsy, ka izay no mampiahiahy hoe raha niampy iraika ambin'ny folo taona indray izany io taona iray sy roa arivo izay nitrangan'ilay loza mahatsiravina io dia mitontona amin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo izay daty malaza araka izao resahantsika izao.

Hanohy ny fikarohana nikleary izay ataony, na dia eo ara ny fanakanana ataon'i Etazonia sy ireo mpiara-dia aminy, ary efa mandrahona ny hanafika ny Etazonia sy ny Eoropeana sy ny Israeliana, ary efa nampitandrina ihany koa nefa ny Sinoa sy ny Sovietika fa raha misy izany dia hiditra an-tsehatra koa ry zareo hiaro an'i Iraniana izany, ary ny tena mampiahiahy, dia ny filoha Iraniana izay fototry ny fizirizirian-dry zareo amin'ny fikarohana nucléaire dia ity hitantsika amin'ny sary ity an, manao an'ilay signe Allan-dry zareo Illuminati koa. Izany hoe ho raikitra indray ny vazaha mody miady ary hiroso mankany amin'ny nouvel ordre mondial ihany tsika.

Ka raha ho raikitra tokoa ary ny ady lehibe fahatelo dia inona indray ny zavatra ho foronin-dry zareo Illuminati ireto? Fanontaniana mipetraka moa izay a! Ka no avy no hamaly azy. Fa ny mampieritreritra koa izany a! Dia ny hoe sao dia mba hanao sarisarina fara andro ara ry zareo a, ka ho tanterahany izany ilay tetikasa niantsoana hoe projet Bluebeam, izay ho entina hampisehovana sarin'i Jesosy Kristy a, eny amin'ny ra ho any lanitra, amin'ny alalan'ny fampiasana an'ireo teknolojia avo lenta izany a, ireo satellite sy ireo ordinatera matanjaka isan-karazany.

dia ny fanapotehana an'ireo fahalalahana rehetra izany, indrindra indrindra fa ny fahalalahana ara-pinoana, ka ezahana hoporofoina izany an, fa diso daholo ny finoana rehetra izay novoizin'ireo fiangonana rehetra hatramin'izay, tsy ny kristiana ihany izany fa na ny bodista, na ny silamo sy ny sisa. Le projet Believe initié par la NASA en fait doit en quatre phases.

dia fandefasana feo sy sary amin'ny alalan'ny taratra lazera izany eny amin'ny habakabaka eny ka haheno ny feon'ilay Andriamanitra vaovao amin'ny fomba fiteniny ny mponina tsirairay avy. Ary ho aseho eo amin'ny alalan'izany feo sy sary izany avokoa ireo famantarana rehetra momba ny fifaranan'izao tontolo izao.

Ce show spatial, donc c'est-à-dire cette projection d'images holographiques dans le ciel, Génial. sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Aseho eny amin'ny habakabaka eny koa ny sarin'i Jesosy a, sy Mahomet a, Bouddha sy Krisna. Mitambatra amina sary anankiray izay manome andriamanitra anankiray izany a.

Ny dingana fahefatra kosa dia fampisehoana zavatra mbola tsy hita hatramin'izay izany ary misy fitaka telo ao anatin'izany ka ny voalohany dia fampisehoana extraterrestre izany isaky ny ireo tanàn-dehibe tanàn-dehibe rehetrarehetra izany ary ny fitaka faharoa dia fampisehoana extraterrestre izay hanavotra ny mponina eto an-tany izany amin'ny asan'ny demony izay masiaka sady tsy azo ivalozana, ary ny fitaka fahatelo kosa dia fampiasana an'ireo fitaovam-pifandraisana rehetra na telephone portable izany na radio, internet, talkie walkie izany mba handefasana onja, onjam-peo izany.

Dia ho avy amin'izay izany ilay mesia vaovao, izay antsoin-dry zareo hoe Cyber Rockefeller izany. Izy io anefa dia tsy extraterrestre fa tena olombelona mitafy nofo sy rà mihitsy. Ka amin'izany fotoana izany izany dia hiangavy an'io mesia vaovao io mihitsy izany ny olona mba hamerina amin'ny laoniny amin'izay ny filaminana eto amin'ity tany ity. Ary izany dia na inona na inona takalony.

Ny tian-dry zareo aseho amin'izany izany an, dia ilay ao amin'ny soratra masina hoe ho avy Kristy eny amin'ny rahona lanitra ka ny maso rehetra hahita Azy. Fa ao amin'ny soratra masina ihany koa nefa no misy miteny hoe tandremo sao misy hamitaka anareo, fa maro ny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka ary maro no voafitaka. Ka ny anjarantsika zany de samy mitandrina ary samy mailo fotsiny ihany zany mba tsy ho voafitaka fa tsy fantatra aloha ny famarinana izany rehetra izany. Raha ny tena marina zany iny projet blue beam iny de dingana farany ao anatin'ny planina an-dry zareo illuminati fa hametrahana an'le fivavahana tokana. fa nalefantsika aloha ihany aloha le izy zany fa alohan'izay zany de hovizaniny amin'ireo krizy sy korotana isan-karazany zany tsika mba hanekentsika mora foana zany an'io fivavahana tokana io rehefa any amin'ny farany ary zany ady lehibe fahatelo zany na raikitra aza Dia ankoatran'ny hoe maha fidiram-bola an-dry zareo Illuminati anazy izany dia ampahany anankiray fotsiny izany an, ao anatin'ireo korontana izay foronin-dry zareo eto amin'ity tany ity, araka izao fanazavana manaraka izao. Ny strategie an-dry zareo Illuminati izany an, amin'ny fametrahana an'ilay fanjakana tokana maneran-tany, Dia ny famoronana krizy isan-karazany izany, na amin'ny ara-bola io, na amin'ny aretina io, na amin'ny fahantrana io, na amin'ny loza isan-karazany izany, ka rehefa reraka sy vizana mamaha izany krizy izany ny firenena rehetra sy ny vahoaka rehetra maneran-tany dia hanaiky mora foana ny fametrahana ilay fanjakana tokana maneran-tany izay toa hany vahaolana sisa azo hidirany. Izany hoe ry zareo izany no mamorona ny krizy dia izy ihany no manome vahaolana rehefa avy eo. Tena tanteraka ara-bakiteny eto izany ilay fiteny hoe manome krizy e! Izany tokoa angamba ilay hoe sain-dalin'i Satana. Il declenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes.

Raha ny antsika eto Madagasikara izao, izany krizy izany dia efa milaza miara-mahita fa ny tena ahitana taratra an'azy izany dia ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra mitombo. Tamin'ny andronay ariary roa frais bus, ariary folo frais taxi, ariary dimy mahazo mofo dipaina, ariary enina ny kilao amin'ny vary, izao aiza? Nareo ve nisy nahita hoe efa nihena ireo hatramin'izay? Ilay loza nitranga tamin'ny onze septembre deux mille un moa araka ny efa hitantsika tary aloha dia araka ny filazan'ireo mpandinika an'azy izany dia anisan'ireo korontana izay nentin-dry zareo Illuminati ihany koa ka andao ary hojerevantsika eto ny porofo omen-dry zareo amin'izany. Maro izany ny trangan-javatra tao Mapiahiahy fa efa voaoman-dry zareo Illuminati mialoha ity onze septembre deux mille un ity fa raha ihany no jerevantsika aloha izao dia ny fahitana ny sarin'ireo trano be ireo nirodana ao anatin'ny vola dollars amerikana, ary izany dia ho atombontsika amin'ny vola roapolo dollars amerikana izay efa ela no nanamboarana azy nefa dia efa nahitana ny sarin'ireo trano be ireo izay nirodana tamin'io fotoana ny onze septembre deux mille un io. Rehefa valim-balona araka izao manaraka izao io vola roapolo dolara amerikana io, dia hita eo ny sarin'ilay tranobe izay midona an-tsetroka araka izao fampitahana hitantsika amin'ny sary izao. Raha mivadika kosa ireo polo dolara io dia ahitana ny sarin'ny tranobe ao Pentagone izay mirehatra. Raha avalimbany loatra an'ilay teo kosa ny vola dix dolara amerikana dia ahitana ilay tranobe efa midona tsetroka. Ny cinquante dolara amerikana kosa dia ahitana an'ireo tranobe efa mirodana. Eo amin'ny cent dolara dia efa setroka sisa no hita fa efa tsy hita intsony ilay tranobe. Tsiahivina moa izany fa ny vola dolara amerikanina dia efa voafehin-dRareo Illuminati ka ahitana ny symbole an-dRareo. Ireto manaraka ireto koa izany misy horonantsary vitsivitsy. Zeto nanambara mialoha fa ry zareo Illuminati no ao ambadika an'iny raharaha onze septembre deux mille un iny. Ka ny ampifantarina antsika mialoha izany aloha dia izao, ny daty onze septembre na faraika ambin'ny folon'ny volana septembre izany dia misy fanafohezana an'azy ka fohezin-dry zareo izany ilay izy amin'ilay tarehimarika hoe iraika ambin'ny folo sy sivinjato na neuf cent onze izany hoe Efa haintsika moa izany fa ny volana septambra dia volana fahasivy, dia izay ilay neuf izany, ary ilay onze dia ny datin'ny onze septambra izany. Ka nisy film sasantsasany izany izay novokarina sy nalefa talohan'io daty io, ka ahitana an'ireo io tarehimarika neuf cent onze io izay misisika eny anelanelan'ilay horonantsary eny izany. Izany izany an! Dia ohatran'ny toa fanambarana mialoha fa hisy zavatra hitranga amin'io datin'ny onze septembre io. Dia ireto avy ary izany film izany raha antsika mijery miaraka amin'ny fanazavana eny anelanelany eny. Voalohany indrindra ny aloha dia misy soratra hoe Hollywood io. Hollywood izany dia toerana famokarana horonantsary anankiray malaza indrindra maneran-tany izay ao Etats-Unis d'Amerique no misy azy. ary izy io izany dia efa voafehin'izareo Illuminati hono. TR, Horonantsary anankiray izay vokarina tamin'ny mille neuf cent quatre-vingt-quinze. Dia io hitantsika eto izany fa io misy sarina symbole an'izareo Illuminati koa eo amin'ny écran-n'ilay ordinateur, ary eo amin'ireo building anankitelo ireo dia misy soratra amin'ny teny anglisy hoe.

mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit nefa efa ahitana an'ilay tranobe anankiroa ary ilay famantaranandro manondro amin'ny sivy sy amin'ny iraika ambin'ny folo. Mille neuf cent quatre-vingt-dix, hita amin'ny micro an'ireto mpanao gazety anankiroa ireto ilay tarehimarika neuf cent onze. Mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept, hita eto amin'ity boky ity ny soratra hoe New York neuf cent onze. ary misy vola dolara amerikana eny an-tanan'i Simpson. Kabarin'i George Bush rainy tamin'ny onze septambra mille neuf cent quatre-vingt-onze milaza fa tokony hapetraka amin'izay ny Nouvel Ordre Mondial, izany hoe folo taona taty alohan'ny nipoahan'ny firodanan'ny trano tao World Trade Center izany. Ndao ary ho jerevantsika indray ny fandrifian-javatra manodidina an'ity datin'ny onze septembre ity sy ilay tarehimarika onze na iraika ambin'ny folo satria dia ry zareo Illuminati dia tia milalao chiffre mihitsy e, tia milalao tarehimarika izany ary indrindra fa milalao an'ity daty ity. Asa na manandro ry zareo na maninona fa ho hitantsika eto moa izany fandrifian-javatra izany. Ampitsiahivina antsika aloha fa tamin'ny onze septembre deux mille un izany no nitranga ilay firodanan'ilay tranobe anankiroa tao New York teo, ary tamin'ny onze septembre mille neuf cent soixante treize koa izany dia nisy fanonganam-panjakana tany Chili izay nanampian'ny Amerikana an'ireo mpihoko tao amin'izany firenena izany izany.

Plus de trente mille personnes ont été tuées, dont le président élu, Salvador Allende. Ary araka ny fijerin'ny mpandinika hoe raha io deux mille un io, io taona deux mille un nitrangan'ny loza tao New York io izany dia ampitsika indray iraika ambin'ny folo taona dia manome deux mille douze. Dia ny deux mille douze moa izany ilay efa niresahantsika teo aloha iny. Hifandry fin-javatra manaraka. Janvier mille neuf cent quatre-vingt-neuf. Janvier sivy amby valopolo sy sivinjato sy arivo, lany filoham-pirenena amerikana George Bush rainy. Iraika ambin'ny folo taona taorianan'io kosa dia nandimby ny rainy

dia tanàna faharaika ambin'ny folo ao anatin'ny firenena amerikana izany ary ny ny endrik'ireto tranobe anankiroa izay nirodana tao New York ireto koa izany dia miendrika iraika ambin'ny folo, tsanganana anankiroa izany ary ny datin'ny onze septambra, fidinana an'ilay hoe neuf cent onze hoy izy isika. Dia raha atambatra koa izany ireo tarehimarika ireo, izany hoe sivy ampiana iray ampiana iray a, dia manome iraika ambin'ny folo. Ny daty onze septembre moa dia na andro fahefatra amby dimampolo sy roanjato ao anatin'ny calendrier, ka raha atambatambatra izany ireo a dia roa ampiana dimy ampiana mira iraika ambin'ny folo. Tamin'ny onze mars koa deux mille onze no nitranga ilay tsunami goavana tao Japon. Mampieritreritra ihany izy ity an, satria amin'izao fotoana izao ry zareo Amerikana dia eo am-pikarohana ny fomba hifehezana ny toetr'andro mba hamadihana an'izany fitaovam-piadiana hoentina hamelezana an'ireo firenena izay mifanandrina aminy. Mbola ho hitantsika amin'ny manaraka moa momba an'izay raha sitrapon'Andriamanitra. Ary tamin'ny onze novembre deux mille onze dia nanao soso-kevitra Andriamatoa Sarkozy fa ho atao daty fahatsiarovana ireo miaramila frantsay maty tamin'ny ady lehibe, izany hoe onze novembre deux mille onze manome onze, onze, onze. Ary ny franc-maçon koa hono rehefa miarahaba.

Raha nanaraka tsara tsika teo a, dia nasaina nitodika any atsinanana ireto franc maçon ireto, izany hoe nitodika any amin'ny fiposahan'ny masoandro izany, ka tsara ho fantantritsika koa anefa fa ny masoandro rehefa mihodina izany a, dia iraika ambin'ny folo taona no anaovany ny cycle anankiray, ary hitantsika amin'ny alalan'ny pyramide izay symbole an-dry zareo illuminatis franc maçon ireto izany a, fa ny fiavian'ny fikambanana miafina izay misy an-dry zareo ireto a, dia avy any Egypta izany. ary ny fikambanana miafina tamin'izany fotoana izany tany Egypta dia mivavaka amin'ny masoandro. Mba lasa an'eritreritra koa ity signal fanaon-dry ireo amin'ny tanana ity. Asa ohatran'ny maneho an'ilay tarehimarika iraika ambin'ny folo koa ve izy ity sa signal fampahafantaran-dry zareo? Salut satanique na fampiarabana satanique na cornuto na. Signe du cornu moa filazanjareo mandinika an'io zany. Signe du cornu, azo adika koa hoe famantarana ilay misy tandroka. Fa ity koa misy symbole anankiray a, tena ankafizin'ny ankafizin'ny mpamosavy sy ny mpanao magie noire mihitsy hono izy ity. dia sarina kintana dimy rantsana araka ny hitantsika io na pentagramme hozy izy ny vazaha, misy sarina osy eo afovoany ka io osy io izao, io osy io izany ilay lazain-dRareo hoe ilay misy tandroka ary toa mifameno tsara ny sary roa rehefa atambatra toy izao hitantsika izao, matetika dia sarina osy no ampisehoana ny sarin'ny devoly satana. Asa izay mahatonga izany fa. Anisan'ny hita nanao ity signe alina tamin'ny tanana ity koa i Andriamatoa Anton Levey izay nanangana izany Eglizin'i Satana izany tamin'ny taona enina amby enimpolo sy sivanjato sy arivo tany, tamin'ny mille neuf cent soixante six izany, ary avy eo nanoratra an'ilay Baiboly ataon-dry zareo hoe Baiboly Satanika. tamin'ny taona fitopolo sy sivinjato sy arivo tamin'ny mille neuf cent soixante dix. Mba lasa saina daholo izany rehetra izany an. Fa misy an'ity vehivavy ity koa zany an, Cathy O'Brien ny anarany, izay nanoratra boky hoe Transformation de l'Amérique, izay mitantara fa ny sampan- sampam-pitsikilovana amerikana CIA hono, dia manana programme zany atao hoe mind control na controle du cerveau na zany hoe fifehezana ny atidoha, zany hoe manao fikarohana zany dry zareo hoe ahoana ny hifehezana ny atidohan'ny olona mba hahafahana mifehy an'azy ohatran'ireny mifehy ireo baiko robot ireny zany, ary ity vehivavy ity an dia nahita an'i filoha George Bush rainy nifehy ny sainy zany na marimarina kokoa ny subconscient-ny. na ny faratoka hozy izy ny sasany a, tamin'ny alalana signe na magie izay nataony tamin'ny tanany izany, izany hoe misy fahefana izany a iny tanana manao an'ilay signe de cornuto iny. Dans son livre Transformation de l'Amérique, Cathy O'Brien affirme qu'elle a été victime d'un programme de contrôle mental. Ce programme provient de la CIA et contrôlé par la CIA.

namolavola an'ity izao tontolo izao ity ary izany indrindra moa ny asehon'io sary io izany. Anisan'ny vokatr'izany hetsika ambadika nataon-dry zareo franc-maçons s'illuminati izany ohatra ny fametrahana ny fanambarana ny zon'olombelona izany na déclaration des droits de l'homme dia tao koa ny fahazahoan'ny firenena amerikana ny fahaleovantena izay zanatany anglisy taloha. Anisan'izany vokatra izany koa ny fametrahana ny demokrasia ary vokatra anankiray dia ny ady amin'ny terrorisme izany na ny ady amin'ny asa fampihorohoroana. Fa tsara fanahy kosa ry zareo Illuminati nanao an'ze nazahoan'ny Amerikana fahaleovan-tenany an! Ka izay le odin-janak'ondry hita ety ivelany. Fa ity no tena ambodia an! Ny tanjona ambadika ny franc-maçon sy Illuminati tamin'izany zany an, dia ny hampiasa ny fi-fanjakana Amerikana ho fitaovana matanjaka eo am-pelatanany zany an, arak'izao manaraka izao. Ny franc-maçon sy ny illuminati izany dia tafiditra tao anatin'ny fanjakana amerikana tamin'ny alalan'ireo filoham-pirenena sy ireo tompon'andraikitra ambony ao ka mampiasa ny firenena amerikana ho fitaovana hifehezana an'ireo firenena hafa. Izany hoe ny tena tanjon'ny franc-maçon sy ny illuminati izany dia ny hahatonga ny amerikana ho fitaovana hoentina hanaporetana an'ireo firenena hafa izany e. afahan-dry-zareo mametraka an'ilay fanjakana tokana. Ny porofo moa izany an fa ry-zareo no nanao an'izay nazahoan'ny firenena amerikana fahaleovantena dia satria ny filoha amerikana voalohany indrindra George Washington izany dia franc-maçon araka ny hitantsika eto amin'ity sary ity teo amin'ny tsangambaton'ny fasana izay nandevenana azy izany an dia hita teo ny soratra hoe